A hming tha ang hial a lar a ni tawh. Thla kal ta khan ler lo ri flim tawp hi siam a lo ni tawh a, a hlawhtling em em a ni. Tun ṭumah hian ler lo ri te unau tiin Pi Partei hian ler lo ri role hi hneh sawh zetin a rawn chang leh a. Amah mai ni lo, a unaupa te pahnih, Pu Zaute leh Pu Muaka te nen an rawn chang ho zet hi chu nuih loh tum pawhin a nuih loh theih loh. He film ah hian Lerlori te unau thum nun dan rawn tih lan a ni a, nu leh pa in an thih san tawh. Unau pathum te hian han inhnial bap bap chang nei thin mahse mi dang nena buaina an nei erawh chuan an tang rual leh em em thung thin si a ni.

In leng mak tak tak leh rukru dangdai tak tak an tawng nual a, an unau zing ami Zoliana hi zu in ve thei tak mai a nih avangin, a zu ruih changin chetchhiatna nuih zat phak tak tak a tawn thin avangin a unau dang te hian an zahpui thin hle. Chutiang hunah an unau nu in a han zilh zet mai thin te chu.

Ta la a thing pui hmeh tur kalh hnan pawh ka hre ngai lawk in thil kawm lutuk kawma kawma kawma. Lerlawri te unau hian an thawh rim rah telin sum an han nei ve dek dek chu pawisa puk rawn dil an tawng nual ta mai a. Hetih lai vela an inchhan dan te pawh hi he film tihmuhnawm em em tu pakhat a tling dawn a ni. Eng nge a, Ngatige mi Veranda thu ti khan i rawn hnial reng a, Sanitation a mi nih. Irrigation a, Kawngpui min ber a. Chawh chawh.
Mi parte hi KGB group siam vel atanga bul tanin a hming kan lo hre tan a, tichuan. Vawmva film, Thaibawi leh Lerlawri ah te hnehsawh zetin a lo chang chhoh tawh a, tuna kan sawi Lerlawri te unau hi chang leh in keimah thingtang nula tih film chan mek a nei bawk a ni. E, Bawihte a ni maw? A nu leng daih bawk zia haw maw kan neih mi lo tih bui ula. Mizo tawng sap tawnga leh lim tur a nia. Vahar awm ve mileh pawh emaw kan chhiar sin thei ang. Tupa bawp sei sei, lu chunga dere dere, thim zawng leih lawn, zawng chal leih lawn, thang sira pan maia lum e hluia. A vahar ve mileh keini thiam chi pawh a ni lo, Mami-na thiam ang. Mami ka ti a ti chu har vak dawn em ni? A har lutuk Mami rawn en pui teh sâk tawng hi a.
Pu Hmuak hi KGP film siam vel a bul tan chho tho niin Vawmva film leh Thai Boy film te Lerlawri Mania chhuak ta ah te khan a lo chang tawh bawk a. Pu Zote pawh hi KGP film siam vel atanga rawn invawrh chho tho niin Vawmva film ah khan a inlan tawh bawk a ni.

Tin, release zawh lamah hian a hmun a en thei lo tan Runmawii apps lamah en theih tura dah a ni bawk ang. He film changtute lo chhuahna leh a film buaipuitute hi khawthlang mi an nih avangin he film hmuhnawm tak mai release tur pawh hian khawthlang mi ngei tunlai youth icon vanga lar em em. Jela Rosanga chu sawm a ni a, a ni hian a hun chep tak karah khawthlang kut chhuak a ngaihlut zia lantir nan release tura an sawmna hi ngai pawimawhin hun a rawn hmanpui tur thu leh Lerlori te unau film hi a rawn release theih tur thu a sawi a ni. Zarin Darit hianin Varpa Hall ah Lerlori te unau tih film hmuhnawm tak mai chu release a ni dawn a. Tah chuanin red carpet-ah i hmuh vek kan tum ang a, he film en tur hianin mi zawng zawng lo kal vek turin kan sawm vek che u.
A mai mai chuan awh! Hai! One ring che rawh! One, two, three! Kan hriat angin Jailor Rosanga hi zai lam mai bakah a hma lama an unaua drama leh film neuh neuh an lo siam youtube-ah an dah te tun hnaia mi tam takin an rawn hai chhuakin youtube lamah te an rawn ri ek nasa hle a, keini pawhin kan lo hmu a, kan lo nuihpuiin kan lo hlimpui em em a, a film chan thiam zia leh hetiang lama a tui zia te pawh kan lo hmu a ni. Heng, a chhiat zawr hi a pawng deuh deuh mi? a khai thin. Nangmah ni ta tu mi bukchua chu ka thianpa te ta tu chu i nia, ka beng ngawng lo aw e.
Chutiang ang mi acting lama thiam leh tui em em mi in Tunjoma Lerlorite film a han release thei tur pawh hi a ropui dangdai em em a, chutih rual in amah ngei pawh in sulhnu a lo naih tawh na thil a hun pawimawh tak a rawn chang thei tur hi a phur em em thu a sawi a ni. Kan inkar hi khap thumin a hla.
Duh ve ṭhut hi la. Beisei dan chuan Jela Rosanga hian he film hi a release mai bakah programme ṭan hmain red carpet a rawn zawh ngei tur a ngaih a nia. Organising lam pawhin hemi atana an inbuatsaih nasat thu leh red carpet a lo lun ta deuh a nih pawh a. Venhimna hnuaia Aresan hun a hman ngei theih nan hma an lak thu an sawi bawk a ni. He film hlimawm leh hmuhnawm tak en tur hian mipuite kan insawm a, tunlaia fans ngah em em. Jailer Rosanga'n he film hi a release dawn bawk a, zanin chu Vanapa Hall-ah in hmu suau suau ila, lep da bawl hlak ang aw.